Tafadzwa. Mm. Wakamboita heartbreak before? Ah, ndakasangana neheartbreak ya. Ndakatombopotsa ndafa, ndakatomboda umwe mushonga. You still believe in love? Ah, guys rudo hakuna. Mm. Rudo chero chero hakuna. Maloji ese munomarara pana loji asingazive.
Really? Sure.
Okay.
Because Hello Maria Zimbabwe, nhasi ndine musikana. Ndingati musikana kana amai? Aiwa ndinzi musikana. Musikana. Okay, mm. what's your name? Tafadzwa.
Tafadzwa.
Mm. Ah, nice. Saka nhasi Tafadzwa tichingobvunza zvibvunzo. Tichimbonza vanzi vasikana vanombonyatsoona sei nyaya yema relationship. So Tafadzwa, mm. wakamboita heartbreak before? Ah, ndakasangana ne heartbreak. ya ndakatombopotsa ndafa ndakatomboda umwe mushonga ah serious sure tell us more zimbabwe dazachi chakaitika chakaitika ndechekuti inini ndakadana nemurume wemunhu ndisazoti munhu yanga ari murume wemunhu hmm. munhu kuti aitokwanisa kundiitisa zvese rendi chii chikafu zvese ndaitoitirwa zvese handiti hmm. lapo munhu uyu ndakazozoti ane mukadzi late saka zvinhu zvakandirwadza zvekuti kowai munhu yanga asina kundiudza kuti ane chii ane mukadzi ndo pandakabva ndaita hatibreak andiunye pandakarwadziwa ndaita hazvina ndiite sei ndishama eh, saka chii chakazoitika iwe kutozorega kubvisa pfungwa yekuzouraya uchiti ah no i need life fana kurara orit ndakazongoudza imwe shamwari yangu hmm. ndati aona ah, masituation andasangana nawo shamwari ndasangana zvakane zvakane zvakane zvakati ndopaakabva anditi aorit ah, shamwari wona chandoda kudzani chekuti vakomana vakawandisa ende havapere ndobva ndangoti awo nekutongofamba kwenguva nekufamba kwenguva ndova ndazotanga kudana newo nomwe mukomana ndiyakabva zondipiso mati bri okay oh shout out to that friend of yours akakubelievisa kuti eh. there is still life you don't have kuti uzvisungirire kana uchise exactly. there always uh, better things in life eh. saka iwewe right now eh, when it comes to maheartbreaks nevarume nechi nechi uchine hope here kuti you still believe in love ah guys rudo hakuna hmm. rudo chero chairo hakuna as long ukangaona munhu anokuti anokuda tete eh. hautongozivi kuti munhu aikutongoda itongoda zvekurara nenika chitongoziva kuti zvazvekutongoye eh, ndokuda mama makutongorarana kana ungomusiyo matosiyana makutongoitawo zvimwe muchitongoenda muchitongoenda because harudo charo chairo hakuna so you no longer believe in real life ah real life akuisina mukoma oh guys in the comment section toda kuti mutaure mimi imimi muri kuteerera this program kuti tinzwe kuti eh, is there real love is still something chinonzi real love kana kuti vanhu vari kungoitisana toda kuti tinzwe zvese zvamunoona nazvo nezvese saka um, given that eh, mufesa kuti i want to go with you on a date ndedzipi nzvimbo dzaunofungira dzako dziripo maideal date places ah.
Ah, ndikwanise kutombozvitsanangura ngatokwanise hauna kana nzvimbo yaunoti hai nine face wangu toda kuzoenda nzvimbo yakati ndoda ada kukuendesa kunzvimbo iko zvinezvi ore iko zvinezvya mm. pamwe wakatombonetsawo kana maout of harare like kunana chirundu kunana kunana chirundu kune manonzi ma masafaris lodges then munana zambezi mune masafaris because most of malodge ese munomarara hapana lodge asingazive oh, really sure because unenge opinda una unenge opinda murelationship pamwe unenge uchifunga kuti pamwe ndiwe kubhilivhisa umwe wangu ka ena munhu ayabva chase obazo saka zvema zvekuti muno muharare ndichada ndakuda maout of harare lange maana binga anani ana beit bridge chirundu ndokwandava kumboda right now okay saka given that someone says uda kukupa mari eh, yakaenzana nevanhu vakamborara navo anokupa million dollars
inotosvika 5000 okay alright so uh, kana munhu akuda kukuroora papa unofunga kuti ungaroorwe mari yakawanda sei angada kurova mari yakawanda sei ah as for me akangobatsirwa kana ka 8k point 8k eh point zvinonzwisika because inini ndiri munhu wekuti ah, ndakanyora ndakanyora exercise handiti eh. ndobva ndanyora macorrections eh. saka pane panichamburamba ndichiita sei ndichingunza inonoripita macorrections inonoripita macorrections saka pakutoda pakutoda zvebhega apa toda zvebhegi plus okay sa ndezvipi zvimwe zvinhu zviri kuitwa nevasikana vamwe vasikana out there zvavanofungira kuti ungavape advice kuti vamire kana kuti vaconti ore chandongoudza hangu vasikana like vemuzimbabwe usamanikidze danana nemunhu usamanikidze usamanikidze rudo infidelity usa mira ndozotira tiri pa usamanikidze rudo handiti to kururana nemukomana in fact kurara nemukomana haisi solution yelife like kuti ah pamwe ndikarara nanhingi anondipawo kana ka 20 dollars ndakwanisa kuita so ngatishandei vasikana inini sometimes zvandotoitiwo pamba ndotozozvibvunza kuti ndiri kuitei kweni ndiri kuitei ndatoita sei ndatoita saka tiri kuti zvidzidzai kushanda vasikana nyaya dzekurara naokomana hazviziri zvo masolution yelife ngatishandei
okay girls ndofunga muri kuzvinzwa from another girl achitaurawo maonero ake saka iwe ukanawo nemaonero ako just leave a comment in the comment section so that you can also share with other people vanenge vachida kunzwawo uye kana une any help yaunokwanisa kupawo just make sure kuti you dm you put macomments momo then if you would want to advertise with us make sure also to dm us and we are also going to put our phone number on this